Дуслар, сәлам, минем исемем Зәринә, ә бу Паласкомның кечкенә подкасты. Бездә бүген кунакта Пикачу! Юк, Амин. Дуслар, бу Амин. Амин, әйдә сәлам әйтәбез безнең дусларга. Сәлам!

Ун. Ун. О, супер, супер, ярар. Ә нишләп ун нишләдең син бүген?
Мин бүген әти белән уйнадым футбол. О, син футбол уйнарга яратасың? Әйе. Әйе. Ә, ярар. Ә син үскәч футболист булыр идеңме үзең? Әйе.
Әйе.
Ну, ярар, менә сиңа шулай сорау бирәм. Яраткан футболистың кем?
Салах. Салах?
Ага, ярар. Мин, конечно, вообще не разбираюсь в футболда. Ну, ярар. А, Амин, а сиңа ничә яшь? Миңа?
Әйе.
Оныттың. Оныттың. Оныттың? Восемь.
Восемь лет.
А татарча ничек була ул?
Белмим. Белмисең. Ну ярар, оныттым. А, Амин, әйт әле, ә менә синең яраткан блогерларың бармы? Әйе.
Ага, кемнәрне карыйсың? Мм, сез. Мине?
Әйе.
Серьезно?
Әйе.
Это син так, ну, подлизаться решил или реально Юк, карыйсың? карыйм. О, давай бир бишне. Менә бит дуслар, подрастающее поколение все знает. Ярар, ә тагын кемне карыйсың? Икенче урында кем синең тора яраткан блогерлар списогында? Үзем.
Үзең?
Менә бит, менә карагыз. Ә, Татарстанда ике шәп блогер бар. Ул мин һәм Амин, дөресме? Әйе. Әйе, все супер.
Ә, Амин, әйт әле, ә менә син мәктәпкә йөрисең, ә синең яраткан фәнең нинди? Белмим.
Белмисең?
Яраткан фән вообще бармы соң ул? Әйе.
Английский кружок. Һәм анда можно Э, Анда можно сөйләшергә. Сөйләшергә.
Ну яра. Ана ур ә дәрестә тән кирәк уйларга. Ә мин яратмыйм уйларга. Ә мин, мин тоже иногда яратмыйм уйларга. Ярар. Ә, ә мин әйт әле, ә менә сезнең э, класста кызлар бардыр инде, име? Әйе. Әйе, ә менә сиңа берәр кыз ошыймы, по секрет? Юк.
Юк, нишләп? Миңа беркем дә яшамый. Аһа, ярар, ә менә сине берәр кеше ошатамы, ничек уйлыйсың? Шундый Әйе. матур малайны.
Әйе? Әйе.
Ә син ул кызның исемен беләсеңме? Әйе.
Рәмина. Рәмина.
Әйдә аңа сәлам әйтәбез. Нәрсә әйтер идең менә Рәминага? Сәлам, мин сине яратмыйм.
I mean, ничек ха үмләхай җыйлар инде экраннан карап. Ну ярар. Ә ничек син аны яратмыйсың, если не секрет? Потому что у меня и так есть. Девушка есть? Да. Ты же сказала никому. Они. Э, они яратасың. Менә бит. Ә мин әнисен яратам, пока кызлар кирәкми, дөресме? Әйе. Ярар, молодец.
Ә менә сиңа ошый торган кыз нинди булырга тиеш?

Аш пешерергә. Тәмле аш пешерергә. Тагын нишләргә тиеш син, яраткан кыз? Көчле бу. Көчле булырга тиеш? Әйе. Нишлисең ул көчле булып?
Силач. Силач.
Аха, Матур.
с- Матур силач булырга тиеш. Әйе. Ярар, спортсменка. Әйе. Аха, ярар. Тагын нинди булырга тиеш?
Блогер. Блогер.
Син, по-моему, мине описываешь, да? Да? Ну ладно. Ә менә ул сине ошатыр микән? Менә андый кыз тәртипле, матур, ашарга пешә Әйе. торган. Әйе, нишләп? Потому что мин тоже көчле. Көчле. Тәртиплеме соң? Әйе. Ә аш пешерә беләсеңме?
Әйе. Ә менә ничек уйлыйсың, ир-ат э, ашарга пешерергә белергә тиешме? Әйе.
Әйе. Ә менә син ашарга белә, э, пешерә беләсеңме, димәк? Әйе, мин бүген завтрак готов иттем. Ә менә син хатыныңа иртә белән завтрак э, алып килер идеңме э, э, пешереп? Әйе.
Ой, вообще, мне кажется, минемчә син идеаль ир ат. Әйме? Рәхмәт.
Әйе. Без кызлар турында сөйләштек, әйме? Ә менә синең үскәч кем буласың килә?

Бер матч бер миллион имет димәк тора. Әйе. Ярар, все. Смотря как я играю. Ә менә синең фикереңчә, ничә яшьтә ир-атка өйләнергә кирәк? Мин белмим. Белмисең?
Ну менә син үзең ничә яшьтә өйләнер идең? Унбиш.
Унбиш?
Ә сиңа хәзер ничә яшь? Скоро будет ун. Скоро ун яшь тула. Ну сиңа сигез яшь. Әйе. Ну, скоро ун тула.
Әйе. Ну, менә сиңа, димәк, биш елдан өйләнергә кирәк. Әйе.
Син әзер биш елдан өйләнергә. Әйе.
Точно?
Әйе.
Ә синең бармы соң кызың? Кемгә син өйләнәсең? Белмим.
Белмисең, ну алайса табырга кирәк бит инде, менә 5 Әйе. ел гына калды. 1 2 3 4 5. Син беләсеңме, сиңа 15 яшь булганда син әле 9 класста укыячаксың. Әйе.
Бу нормальнымы мәктәптә, ну, өйләнергә? Әле мәктәпне дә бетермәгән буласың бит.
Ярар, 22. 22.
Ну ладно, ладно, нормально. Әйт әле миңа. Менә әйбәт әти кеше нинди булырга тиеш ул? Көчле. Тагын?
Аш...
Аңламадым. Готовить.
Готовить уметь должен. Да.
Ага, а күпме акча эшләргә тиеш? 10 тысяч. 10 тысяч?

Пыль протираю. Посуда җуасың соң?
Әйе.
Молодец, молодец.
Ә менә син әйттең, блогерларны карыйм дидеңме? Ә менә синең үзеңнең дә блогер буласың киләме? Әйе.
Әйе, ә менә ярар, блогер булсаң, син нәрсә төшерер идең? Как мин финты делаю с мечом. Финты с мечом.
Супер. Ә менә әйт әле, ә менә син Татарча беләсең, имею бәтчә беләсең. Ә менә татар артистларын беләсеңме? Әйе. Кемне беләсең?
Илгиз.

Так. А, дуслар, куркыныч! Лайклар куегыз, комментарийлар языгыз. Подписка не забудьте. Только ты мне свой номер не забудь дать. Хорошо.